Монардан да зуррак, монардан да хәерлерәк эш юк. Һәм ни өчен? Хөрмәтле абыйлар һәм хөрмәтле апалар, менә бу бинага сезне бүген җиган, менә бу бинага бүген сезне китерүче Менә бу бинага бүген килмичи дә идә телевизор карап, менә мондый кар яуган буран көндә рәхәтләнеп диванда ятып, телевизор карап, тәмне иттереп чәйләрне ясап утырырга да булыр иде, ләкин сезне бирегә китерде. Аллага дигән мәхәббәт, Алла субханаһу ва карата ышану, инану һәм безнең иманыбыз безне бу җиргә китерде. Чөнки шушы иман бу дөньяның да һәм ахирәтнең дә бәхетен биреп куя. Һәм менә бу Коръән Кад афлахал муъминун дип менә бу сабый бала башлады.

Кемнәр алар ди, иман китерүчеләр ди? Әлләзина хум фи салатихим хашиун. Алар шундый кемсәләр ди, укыган намазларын хушу белән Алладан куркып намазларын укучылар ди, алар ди ике дөнья бәхетенә ирешкән кешеләрдер ди. Һәм хөрмәтле дин кардәшләрем,

Нинди генә китапларны укымадык. Мәхәббәт турында да дөньяга кагылышлы булган эш мәсьәләсендә дә нинди генә китаплар, нинди генә әсәрләр, нинди генә стихлар, нинди генә поэмалар без укымадык, ләкин аларның барысы да бу дөнья өчен, бу вакытлыча дөнья өчен, ләкин аны хәтта күбесе дә әле ни бу дөньяда, ни ахирәттә файдасы юк. Ләкин бу Коръән, кайсы Коръән хакында Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә үзе әйтә, без бу Коръәнне иңдердек һәм кыямәт көненә хәтле без аны саклыйбыз ди. Бүгенге көндә миссионерлар да төрле-төрле диннең дошманнары да Коръәнне үзгәртергә теләделәр, ләкин бер кем дә бу әйберне эшли алмады, чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Инна нахну наддана зикра ва инна ва инна лаху лахафизун". Без бу Коръәнне иңдердек һәм кыямәт көненә хәтле без аны саклыйбыз дип әйтте. Бу Аллаһ Субханахуның вәгъдәсе. Ул шиксез үзгәрми торган вәгъдә. Бүген миссионерлар, бүген диннең дошманнары күпме генә теләсәләр дә Коръәннең бер хәрефен, бер ноктасын үзгәртергә ләкин үзгәртә алмыйлар. Шуңа күрә менә бу Коръән бу дөньяның да һәм ахирәтнең дә бәхетен биреп куя торган китап. Һәм әти-әнисенә җәннәт булсын. Бу сабый баланың кемнәр аны анда бирделәр? Бу сабыйны анда биргән ата-ана аңлый, нинди дәрәҗәдә һәм ни өчен ул баланы анда биргән. Без әле күбебез аңлап та бетермибез аның хакында. Без уйлыйбыз, каядыр университетка бирергә кирәк, каядыр чит илгә кертергә кирәк, каядыр башка урыннарга бирергә кирәк балабыз. Акыллы булсын, математиканы белсен, фәләнне белсен, тегесен белсен дип. Ләкин, җәмәгать, чын хакыйкый бәхет ул иллә дә мәгәр бер әйбердә генә һәм ул диндә генә. Һәм мин Уйлыйм, сезнең күбегез бу әйбер белән килешәдер, ләкин кайберәүләребез әле динне аңлап бетермәгән кешеләр бәлки әйтерләр менә юк хәзрәт алай түгел дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәләл җефете

Син әллә Коръән укымыйсыңмы диде. Ул әйтте, укыйм диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям исән диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям исән Коръән диде. Тере Коръән араларыбызда йөри ди. Без бүген мәктәптә математика укучысы килә, физика укучысы килә, химия укучысы килә дип, берсенә дә әйтмибез, менә математика килә дип, менә химия килә дип, менә анда алгебра килә дип ни өчен әйтмибез? Чөнки ул математика укытучысы үзенең математика Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм Коръән килә дип ни өчен әйттеләр? Чөнки ул Коръән белән яшәде. Шуңа күрә менә тере Коръән килә дип әйттеләр. Ләкин бер математик укытучыга да, физикка да, химикка да без әйтмибез менә химия килә дип. Ул аның буенча яшәми. Математик килә дип әйтмибез, чөнки ул математика буенча яшәми. Ләкин Пәйгамбәрбез салләллаһу алейһи вә сәлләм Коръән белән яшәде. Һәм шуңа күрә Коръән килә, дип сәхабәләр әйтәләр иде пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм хакында. Аллаһ субханаһу ва тааля шушы сезнең белән күрешүләремнең артлары хәерле булып, шушы авыл өчен, шушы нәдер халыкы өчен, шушы җылышларыбыз бәрәкәтле, дәвамлы бер нәтиҗәсе хәерле булса иде. Чөнки Бөтенебезнең максатыбыз бер. Иң беренче максат Алла Субханәһү вә Тәгаләнең ризалыгына ирешү. Башка максатыбыз юк. Пәйгамбәребез бер, Раббыбыз бер, кыйблабыз бер, динебез бер, юнәлешебез бер, шуңа күрә максатыбыз да бер, җәмәгать. Һәрбер кешенең үзенең ниндидер бер кимчелекләре була. Хаталары була. Һәрбер кешенең үзенең җитешмәгән урыннары була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән иде бит. Һәрбер адәм баласы хаталы, ләкин хаталарның арасында иң хәерле шулар ди. Кемнәр нәрсә? Тәүбә кылучылар дип әйтте пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә менә шушы бүгенге җыелышны Иш торучы хәзрәтебез менә биредә, авыл хуҗалыгы биредә, клуб директорлары, кемнәр хезмәт итәләр, кемнәр анда чәйләр әзерләгәннәр, һәм кемнәр монда рекламалар биргәннәр, кемнәр халыкны җыйганнар, һәрберегездән Аллаһ субханаһу ва тааля үзе разый булса иде һәм Аллаһ субханаһу ва тааля һәрберебезнең кылган

Бүгенге көндә бу залда да юктыр шундый кеше кем әйтә, хәзрәт, минем гөнаһым юк, минем күңелем чиста, мин менә үзем әле намазга килеп җитмәсәм дә, мәчеткә йөрмәсәм дә, минем күңелем чиста, мин бер дә гөнаһ эшләмим, үземнекен бирмим, кешенекен алмыйм дип. Андыйлар да бәлки бардыр әйтергә. Ләкин Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм 40 яшендә Пәйгамбәребезгә пәйгамбәрлек килде. Пәйгамбәребез гомерендә зина кылмады. Пәйгамбәребез гомерендә аракы эчмәде. Пәйгамбәребез гомерендә кеше алдамады, кешенең хакына кермәде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләмне Раббыбыз нәрсә? Тәрбияләде.

Кырык яшенә җиткәч, Алла Сүбхәнәһү вә Тәгалә анарга ничек әйтте? Әй Мухәммәд, син адашкан көеңдә сине тапмадыкмы? Кем сине туры юлга күндерде? Без түгелме? дип Аллаһ сорау бирә. Инде әгәр дә Аллаһ пәйгамбәребезгә шундый сорау бирә икән, сезнең шикелле, минем шикелле гөнаһлы кеше, без ничек әйтә алабыз, минем гөнаһым юк диеп? Безне җәмәгать менә шушы гыйлем түгәрәге Бу хәдисне арымыйм, талмыйм әйтергә, чөнки шатлыклы хәдис, Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, менә шушындый дини мәҗлисләр дип әйтә. Мәҗлис дигән вакытта теге һәрвакыт бәлеш төбеген ашау түгел, ә дини утырышны, дини түгәрәкне мәҗлис дип атала. Шушындый урыннардан ди, хәдиснең азагында ничек әйтә, торсыннар гөнаһлары чистарынган, арынган, паклаганган хәлләрендә ди. Әгәр дә бүген Шушындагы утырган минем, яисә сезнең гөнаһларыгыз чистарынып, акланып, пакланып моннан торабыз икән, монардан да зур бәхет безнең өчен юк, җәмәгать. Чөнки бу дөнья ул вакытлыча дөнья. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ад-дөнья мазратул ахира". Бу дөнья ди ахирәткә игенлек дип әйтә. Безнең монда нәсел арттыруыбыз да, балаларыбыз да, гаиләләребез дә, бөтен эшләгән эшебез дә бу дөньяда вакытлыча яшәр өчен генә. Ләкин төп асыл, төп безнең барачак урыныбыз ул җәннәт. Шуның өчен без бу дөньяда яшибез, ахирәткә игенлек, нәрсәне без бу дөньяда чәчсәк, иртәгә Алла каршында шуны күрәбез. Бер кеше әйтә, миңа ди штраф килде ди. Һәм бездә бит инде гадәттәге бүген штраф килә, машина белән йөргән вакытта. Штраф килгәч, фотографиясе юк иде, мин әйттем ди, бу минеке түгел, мин монда йөрмәдем. Мин сезне судка бирәм, бу минеке түгел дип. Ләкин бу чыгып китте дип берничә вакыттан соң китереп бирделәр миңа фотография белән. Шул вакытта минем машина артыннан да, алдыннан да фотографияне китереп биргәч, һәм штраф зур иде ди. Аннан соң исемә төште, әйе, мин икән диеп, буенсынып, штрафны түләргә булдым ди. Һәм шул кеше әйтә, Ул исламда түгел. Шул кеше әйтә, менә мин ишеткәнем бар, ди, мусульманнарда әйтәләр, ди. Фирештәләр бар. Алар язып баралар. Алар белеп торалар. Һәрбер сүзеңне, һәрбер эшеңне, һәрбер гамәлеңне. Һәм ул шушы кеше гаҗәепләнеп сөйли. Бу дөньяның ди шушы камерасын Шундый дәрәҗәдә шушы нәрсә эшләгәнеңне бөтенесен күреп барган, күзәтеп барган, ләкин иртәгә ди, Алла Субханаһуның алдына кайтканнан соң, ничек мин бу әйберне эшләмәдем, моны тотмадым, монда бармадым, монда сөйләмәдем, мин аны язмадым, мин алай дип әйтмәдем дип әйткән вакытта Алла Субханаһу ва Тааля ничек әйтә Ясин сүрәсендә? Уанахтиму, без аларның авызларын каплыйбыз һәм ябабыз, һәм аларның куллары, аяклары, агъзалары сөйләрләр, һәм кеше әйтер үзенең агъзаларына, ник сез миңа каршы чыгасыз дигәч, агъзалар нәрсә дип әйтер? Безне сөйләтә шул зат, кайсы һәрбер нәрсәгә тел бирде дип әйтә. Шуңа күрә, хөрмәтле абыйлар, хөрмәтле апалар, иртәгә кыямәт көненә баргач, без бу дөньяда эшләгән барча гамәлләребез өчен җавап бирәбез. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәм Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля безне алдан ук кисәтеп,

Әллә сезнең йөрәкләрегездә замоклар бармы дип әйтә. Әлбәттә, афахасибутум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла турҗаун. Әллә сез уйлыйсызмы, без сезне бу дөньяга уйнап, көлеп шаярыр өчен яраттым дип? Юк. Әлбәттә, сез минем алдыма кайтарылачаксыз дип әйтә. Әлбәттә, җәмәгать, Алла каршына бүгенге көндә бәлки беркемнең кайтасы килмидер. Беркемнең бүген үләсе килмидер, ләкин шуңа күрә Аллаһ әйтте, Мин сезне кайтарам, диде. Сез теләмәсәгез дә, мин сезне кайтарам, дип әйтте. Бу Аллаһның вәгъдәсе. Без бүген теләмибез беребез дә. Хәтта, мәсәлән, кайбер вакытта дин хакында сөйләшә башлаган вакытта безнең күбебезгә ул ошамый. Без тизрәк чыгып китәсебез килә, тыңлыйсыбыз килми. Ә ни өчен? Чөнки Алла Коръәни Кәримдә әйтә, бәхетлеләр һәм бәхетсезләр. Бүгенге көндә безгә кем ул бәхетле? Бәхетле аның гаиләсе, аның машинасы, аның сәламәтлеге, аның әти-әнисе исән, аның туганнары исән, барысы да яхшы. Бәлки бу бәхеттер, әйе. Ләкин, кайчан безгә әйтәр, бәхетсез кем? Бәхетсез ул аерылган, ире киткән, баласы киткән, әти-әнисе вафат булган, малы югалган, машинасы белән каядыр сугылган, җәрәхәтләнгән. Әйе, болар да бәлки бер бәхетсезлең бер сыйфатыдыр. Ләкин чын хакыйкатьтә бәхетсезләр кемнәр һәм бәхетләр кемнәр? Коръәни Кәримдә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә.

Вәятәҗәннәбүһә әл-әшка, һәм кем дә кем Коръәннән ерагая, Алланың сүзеннән ерагая, ди, менә ул бәхетсез, дип әйтә. Әгәр дә без вәгазьдән качып, әгәр дә без Коръәннән качып, әгәр дә без диннән качып, әгәр дә без дин хакында сөйләшәсебез килмәсә, Аллаһ әйтә, менә алар бәхетсезләр, дип әйтә. Чөнки бүген бәхет хакында том-том китаплар язылды. Библиотекаларны карагыз, нәрсә ул бәхет? Нәрсә ул мәхәббәт? Нәрсә ул тормыш? Нәрсә генә юк. Ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тааля бер аят белән әйтте. Кем Коръәннән бизә, кем Аллаһдан кача, кем пәйгамбәрдән, кем бу диннән, ул бәхетсез дип атады. Бер аят белән Аллаһ кешенең тормышын сыйфатлап куйды. Әгәр дә без Аллаһ Субханаһу ва Тааляның Коръәннә ябышсак, Пәйгамбәребезнең хәдисләренә ябышсак, бу дингә ябышсак, димәк, без бу аяттан аны аңлыйбыз, без бәхетлеләр. Ә ни өчен бәхетле? Чөнки бу дөнья вакытлыча. Менә күптән түгел генә без барыбыз да сезнең шаһитләр әйе бит. Нинди генә хәлле, нинди генә зур кешеләр дөньяны калдыралар. Ләкин берсе дә үзе белән бер нәрсә алып китә алмады. Без бу хәдисне сезнең белән мең тапкыр бәлки ишеткәнбездер инде, әй бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтә: "Сорагач, я Расулаллаһ, иң акыллы кеше кем?" дигәч, пәйгамбәрбез ничек җавап бирә, кем әйтә ала? Пәйгамбәребездән бер заман сорадылар. Я Расул Алла, мән әкиясүннәс, иң акыллы кеше кем дип. Пәйгамбәребез нәрсә дип җавап бирде? Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, иң акыллы кеше кем дигәч, үлемне еш искә алучы вәл истиадәт һәм үлемгә әзерләнгән кеше иң акыллы дип әйтте. Күрәсезме? Безнең акылыбызда ул мәсьәлә без әле теге аңлап та бетермибез. Ләкин пәйгамбәребезнең үлчәве, сәхабәләрнең үлчәүләре аларныкы бүтән иде. Иң акыллы кеше безгә бүген сорасалар кем дип, без әйтәбез, профессор, доктор, кандидат, Тагын әндә фәлән фәсмәтән дип, Пәйгамбәребез сәлләллаһу әләйһи вә сәлләм әйтә, Иң акыллы кеше, ди, үлемне еш искә алган һәм үлемнән соң булган әйбергә әзерләнүче кешедер, ди. Иң акыллы кеше. Һәм ни өчен шулай дип әйтте Пәйгамбәребез сәлләллаһу әләйһи вә сәлләм? Ә чөнки без анырга бүген хәрберебез шәһидләр. Нәдер авылында да кеше вафат булмыйчы тормыйдыр. Сез дә җирләп торасыздыр. Туганнарыгызны да, якыннарыгызны да берәр туганыгыз, берәр әниегез, әтиегез берәр нәрсә үзе белән алып китә алдымы? Кайсы дөнья өчен без бүген сезнең белән күрше белән күрше талашабыз? Бер метр өчен без күрше белән судка барабыз. Туганлык җепсләре өзелә. Әти-әниләребез рәнҗи. Баласы белән әтисе бер ихатада яшәп, араларында заборны бүлә алмыйча. Ләкин шундый бер көн килә, ни тегесенә ул җир кирәк түгел, ни бусына ул җир кирәк түгел. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә, «Вәлә тәнсә насыйбек минәд дөнья». Үзеңнең насыйбаңны бу дөньяда онытма ди. Ә синең насыйбың нәрсә дигәч, Галимнәр шул тәфсирнең аятында нәрсә дип әйттеләр? Ул синең кәфенлегең ди. Ул синең ак кәфенлегең кайсыга сине чорныйлар, менә шуның белән генә син китә аласың, башка валлаһи бер әйберен дә алып китә алмыйсың ди. Без бүген бер-беребез белән үпкәләшеп, бер-беребез белән ачуланып, булган дөнья өчен, дөнья өчен без бүгенге көндә үпкәләшеп йөрибез. Ләкин иртәгә ахирәттә Алла каршына килеп баскач, валлаһи һәрберебез беребез алдыбызда беребез басачакбыз. Без бүген бер-беребезне кайсыр мәсьәләдә бәлки аңлап та бетермәгәнбездер. Ләкин шуңа карамастан бер күршесе икенче күрше хакында, бер туганы икенче туганы хакында, без бер мусульман икенче мусульман хакында. Ләкин бу әйберләр иртәгә Алла каршында барысы да ап-ачык булачак.

Минем гамәл дәфтәремдә зина бар, мин аны кылмадым. Минем гамәл дәфтәремдә гайбәт бар, мин аны кылмадым. Минем гамәл дәфтәремдә угырлаган дип язылган, мин аны бер кеше әйберенә тимәдем. Я Раббы, мин тегене хакына кермәдем, моны хакына кермәдем. Ләкин гамәлдә барысы да язылган. Һәм анырга әйтерләр.

Монсын рәнҗеткән, тегесен кыйнаган, монсын сүккән, монсын гаепләгән, монысы турында гайбәт сөйләгән, шуның бөтенесенең изгелекләре беткәннән соң, анарга кешеләр үзләренең гөнаһларын ия башлыйлар. Шунда Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтә, Аллаһ Тәгалә әмер итер ул кешене алып җәһәннәмгә ташларга, ди. Менә бу настоящий банкрот. Ә бүген безнең Йортыбыз белән, малыбыз белән, машинабыз белән, киемебез белән, сәламәтлегебез белән берәр нәрсә булса, Алла сакласын, Аллаһ анардан безне сакласын, ул әле банкрот түгел. Хакыйкый банкрот иртәгә кыямәт көндә булачак. Алла субханаһу ва тааля әйтә: "Эй Якуб балалары" ди, Искә төшерегез, ди, сезгә ди нинди нигъмәт бирелде, ди. Коръәни Кәримдә Алла Субханаһу ва Тааля әйтә. Сезнең ата-бабаларыгыз мусульман иде, ди. Ул зур нигъмәт дип әйтә. Һәм бит сезнең дә, һәм бит безнең дә барыбызның да ата-бабаларыбыз мусульман иде. Бүген шул әтиләре, бабалары мусульман булган балалар мәчетнең бусагасын атлап мәчеткә керә алмыйлар. Шул бабалары намазга йөргән. Һәм без сезнең белән бүген менә мондый иркенлектә яши торган, шундый матур заманда яши торган бер кешеләр сезнең белән әйе бит. Ләкин менә шушының рәхәтләнеп яшәвебезгә кем сәбәп булды микән? Әгәр дә без бүген кулларыбызны күтәреп дога кылмасак, Һич булмаса, биш вакыт намаз укып, намазның бишесеннән соң булмаса да, бер тапкыр булса гына да дога кылсак. Я Раббым, шушы миннән соң үсеп килгән балаларым. Менә мондагы менә сабый бала шикелле. Ул да Куран өйрәнсә иде минем балам. Минем балам таухидны өйрәнсә иде. Минем балам иртәгә зинадан, гөнаһтан, аракыдан, кеше рәнҗетүдән, кешенең малына тиюдән минем нәселемне я Раббым сакла дип, көненә бер тапкыр булса дога кылганыбыз бармы балаларыбыз өчен? Ә без сезнең белән менә монда бүген кайберәүләребез яулык киеп, кайберәүләребез намазга йөреп, Чын мусульман булып яшәгән бер дәвердә безгә хәтле сезнең һәм безнең бабаларыбыз безнең өчен дога кылмаган дип беләсезме? Безнең әти-әниләребез безнең өчен дога кылмаган дип беләсезме? Безнең алдагы нәселләребез, бабаларыбыз аларның догалары белән, бәлки без бүгенге көндә мәчеттәдер. Хәтерлисезме? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ике үзенең оныгын, оныкларының исемнәре кем иде? Хәсән белән Хусейн. Хәсәнне уң ягына утыртып, Хусейнны сул ягына утыртып, берсенең маңгаеннан үбеп, икенчесенең маңгаеннан үбеп, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйткән иде? Я Раббым, мин бу ике оныгымны шундый яратам. Шундый яратам. Син дә аларны яратчы дип. Пәйгамбәребезнең оныклары җәннәттә мусульманнарның сәйиде була диде. Хасан белән Хусейн. Пәйгамбәребез аларны яратты. Һәм дуа кылды, "Я Раббым, син дә бу баларымны яратчы" диде. Һәм шул вакыт

Дөреслектә балалар сезнең өчен наданлык, диде. Дөреслектә балалар сезнең өчен кайгы һәм хәсрәт, диде. Әйе, җәмәгать, чыннан да шулай. Бүген шундый заманда яшибез. Бөтен балаларыбызга телефон алып бирдек. Бөтен балаларыбызны киендерәбез. Без аларны яратабыз. Без аларны карыйбыз. Без аларга нәрсә әйткәннәрен эшлибез. Ләкин шул балаларыбыз бүген безнең әйткәнебезне эшлиме? Намазларга вакытында торалармы? Балабыз иртәнге намазга торамы, юкмы? Без бүген урамга чыгып киткәч, иртә белән машинабызга утырып, кеше рәнҗетеп, иебезгә кайтарабыз мал. Кеше рәнҗетеп, кешенең хакына кереп мал алып кайтабыз. Бер врач сөйли бит. Икенче врач хакында. Теге җылы да әйткән идем. Кабинетына кереп, пациентлар килеп кергәч ди, шундый авыр әйтә ди, җиңел генә булган анализны, җиңел генә булган диагнозны куймыйча, кабинетлар буенча җиртеп, җиртеп, җиртеп, җафалап тегенең акчасын алып, мин анарга әйттем ди, моның диагнозы билгеле бит, нигә алай әйтәсең дигәч, ул әйтте ди, у меня дома дети дип әйтте ди.

Төрле яктан аларга китерергә ризык, ләкин шул банан ди, кыямәт көнендә ди, Аллаһ әйтә Коръәни Кәримдә, синең өчен дошман була ди. Син әйтәсең, я балам, сине ашаттым, сине киендердем, сине йоклаттым, син чирләгәндә сине карадым. Менә бүген чир вакыты, мин карап торам, хатын-кызлар бигрәк тә ничек баланы карыйлар. Бала температура итеп ята, җыкы да юк, ашау да юк, шул бала янынан китми дә әнисе. Шундый ярата. Әтисе бәлки борылыр да ятыр, ләкин әни бала янынан китми. Йөз тапкыр температурасын үлчәп, әле бер даруны китерә, әле икенче даруны китерә. Ләкин кыямәт көндә шушы әни үзенең баласына килеп әйткәч, "Эй, улым, миңа бер савап бирче" дигәндә, улы әйтер, "Юк, я әни, бирмим" дип. "Эй, әтием, бирмим" дип. Ләкин бүген шушы харам белән балаларыбызны ашатып, иртәгә душман кыла торган булсак, ә Коръәни Кәримдә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, ничек ди?

Хәм истисна килде, исключение килде шул аятта. Аннар соң Аллаһ Тәгалә әйтә, илләл муттакин. Ул көне душман булмаслар ди. Берсе берсенә бу дөньядагы ике дус әйдә әле теге бүлмәгә кереп чыгыйк әле бер ярты салыйк әле диеп. Берсе берсе белән сөйләшеп, Синнән дә яхшырак кеше юк дип, әйдә, эчәл әзрәк дип, берсе-берсенә тәкъдим иткән шушы харам булган ризык, харам булган сусыннарны тәкъдим иткән ике кеше кыямәт көндә берсе-берсенә дошман була ди. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, Илләл муттакин, иллә дә мәгәр тәкъвалар, бу дөньяда берсе-берсен Аллаһ өчен яратканнар гына дошман булмаслар ди. Бүген дус дип йөргәннәр, иртәгә ахирәттә берсе-берсен җәһәннәмгә ыргытырга әзер булалар. Иллә дә мәгәр тәкъваләр генә андый әйберне эшләмәсләр ди. Шуңа күрә бүген, әгәр дә без мусульманнар, әгәр дә без бүген тәкъва булып, бер-беребезне өндәсәк ихласлыкка, тәкъвалеккә, без иртәгә бер-беребезгә карата дошман булмыйбыз. Әлбәттә, динне тоту да сабырлык кирәк, намаз укырга да сабырлык кирәк, мәчеткә барырга да сабырлык кирәк. Ике мусульман берсе-берсе белән сөйләшеп утырган вакытта да сабырлык кирәк. Сабырлык кирәк. Син миңа алай карамадың. Син миңа алай сәлам бирмәдең. Күршесе күршесенә ачулана. Син миңа начар күз белән карадың. Син миңа фәлән иттең, тегән иттең, диеп, хәтта кешеләр бер-берсе арасында муамәлә кылган вакытта, ислам әйтә, муамәлә кылган вакытта сабырлык кирәк. Ни өчен?

Пәйгамбәребез башын күтәрә алмады. Башын күтәргәннән соң өстләре пычрак иде. Торып китте. Менә бүген күз алдына китерегез, харам мәчеттә пәйгамбәребез өенә кеше алдында хурлык, өсте пычрак, пәйгамбәребез бара, артыннан кызы Фатима радиаллаху анха җылап бара. Һәм пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәсәлләм сорый, "Я Расул Аллаһ", ди, "Эй әтием, ни өчен сиңа шуны хатлы авырлыклар ди? Ни өчен сине шул хатлы җәберлиләр ди?" Ә беләсезме, пәйгамбәребезнең кеше күпме иде? Шундагы бөтен гарәпләрне җыеп, шундагы карап торган гарәпләрне җыеп, барысы да пәйгамбәребезгә каршы сугыша торган булсалар, пәйгамбәребез аларны җиңер иде. 40 иратның кеше бар иде пәйгамбәребездә. Пәйгамбәребез бик көчле иде. Әйтсә сүзе дә бар иде. Сукса аның кулы да көчле иде, тәне дә көчле иде, ләкин пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям аларның берсенә дә Сукмады, аларны кыйнамады. Пәйгамбәребез өенә китте. Өенә китеп, өеннән җуынып чыкканнан соң, кем әйтә ала, пәйгамбәребез нәрсә дип әйтте аларга кире чыкканнан соң? Я әйюһәннәс, кулу ла илаһа иллаллаһ туфлихун. Әй сез кешеләр, әйтегез кәлимә ла илаһа иллаллаһ котылырсыз диде. Айша радиаллаху анха, пәйгамбәребезнең хатыны хәләл җефете, Я Расул Аллах, бу дөньяда иң авыр, иң кыен көннәр синең өчен кайчан булды дигәч, пәйгамбәребезнең сәйф җавап бирә. Иң авыр көннәр пәйгамбәребез өчен. Иң авыр көннәр пәйгамбәр үзе кайчан булган, кем әйтә ала? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, минем өчен иң авыр көннәр ди, Таиф шәһәренә баргач ди. Мәккәдән 88-86 чакрым урнашкан тау өстендәге шәһәргә пәйгамбәребез барганнан соң, Таиф шәһәренең халкы җүләр балларын барысын да җыеп, Кулларына ташлар тоттырып, пәйгамбәребезне кыйнадылар таш белән. Пәйгамбәребез әйтә, аяк киемнәрем тулган иде кан белән, шуны белән ди, шуышып кан белән кечкәләр алардан котылдым ди. Шунда ике фирештә килде, тау фирештәләре, әйтте, я Расулаллах, Таиф ике тау уртасында иде, әйдә бу тауларны бергә кушып куябыз, диде. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәсәләм нәрсә дип җавап бирде?

Аллаһның үзенә генә гыйбадәт кылалар һәм таухид әһелләре булалар. Бүген Мәккә белән Мәдинәне карагыз, күп галимнәр Таиф шәһәреннән. Хәтта Мәккәнең казыяты бүген Таиф шәһәрендә. Ә ни өчен? Пәйгамбәребезнең догасы белән. Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм дога кылды һәм пәйгамбәрнең догасы бервакытта да кире кагылмады. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм догасы белән алар бүгенге көнгә хәтле шушы Таиф шәһәре пәйгамбәребезнең бәрәкәте белән яшиләр. Аннан галимнәр чыгалар, аннан таухид әһелләре чыга, аннан җир йөзенә мусульманнар дин тараталар. Пәйгамбәребезнең күркәм сыйфатын карагыз. Менә шу сыйфат бездә булмыйча без динне аңламадык. Безгә бүгенге көндә берәрсе кырын караса, берәр авыр сүз әйтсә, безне теге кимчелегебезне әйтсә, без кая кереп китергә белмибез. Мин китәм, мин эшләмим, мин туйдым, мин арыдым, мине алар яратмыйлар, мине алар кабул итмиләр дип, шундук, шундук кәефләребез төшә. Беребезнегә дә йөзебезгә төкерүче булмады. Башыбызга пәйгамбәребезнең стенә салган шикелле Эчәкләре дә бер нәрсә булмады, шуңа карамастан без зәгыйфь. Әгәр дә без хакыйкатьне ирештерергә теләсәк кешеләргә, бу юлда сабыр итергә кирәк. Ә ни өчен? Пәйгамбәребез әйтте, вә Алла Коръәни Кәримдә әйтте, вә тәвасау бил хакки вә тәвасау бис сабр. Кая хакыйкать дигән сүз барса, Коръәндә аның аятның шушы аят белән бергә сабырлык дигән сүз килә. Җәмәгать, без менә бу аятларны оныттык. Коръәни Кәримдә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, чын ирләр ди һәм чын хатын-кызлар ас-садиқина вас-садиқат вас-сабирина вас-сабират дип әйтте. Чын иратлар һәм чын хатын-кызлар алар үзләренең сүзләрендә чын, алар ялганламыйлар, алар алдамыйлар. Аннан соң Аллаһ Тааля әйтә, алар ди сабыр итүче иратлар, сабыр итүче хатыннар диде. Бу дөнья җәмәгать, бу бит вакытлыча, бу бит сынау дөньясы.

Без үлемне һәм тереклекне яраттык ни өчен? Сезне сынап карар өчен дип әйтә. Кайсыгыз гамәлдә яхшырак буласыз дип әйтә. Алла субханаһу ва тааля әйтә, минем белән үзегезнең арагызны, элемтәгезне яхшыртыгыз һәм гаиләгездә тынычлык булыр дип әйтә. Без бүген Коръән укуны калдырдык, тәһәҗҗүд намазын укуны калдырдык. Без бүген тышкы рәвешебез бик матур. Без мусульманнар, без сакалыбыз да бар, яулыгыбыз да бар, түбәтәебез дә бар, бөтен әйберебез бар. Ләкин динебез генә зәгыйфь. Шуңа күрә безнең бүген җәмгыятьтә дә проблем, чөнки без мусульманнар үзебез Аллаһ белән үзебезнең арадагы булган элемтәне без сакламыйбыз. Шуңа күрә без дыгалар кылабыз, дыга кабул түгел. Без ризыкларыбызга харам керә. Киемнәребезгә харам керә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, бер кеше ди, сәфәрдән кайткан, өсте пычырак, чәчләре тузган, киемнәре чиста түгел, үзе дә чиста түгел, ләкин кулларын күтәргән, әйтә, я Раббым, я Раббым, шуны бир, моны бир, тегене бир. Пәйгамбәребез әйтә, Киеме харам, ризыгы харам, тәрбияләнгән харам, яши торган урыны харам, эчкәне харам, ашаганы харам. Фәәннә юстәҗәбу ләһу. Бу кешенең догасы каян кабул булсын ди? Шуның өчен әгәр дә бүген тормышларыбызның яхшыруын теләсәк, кеше белән кешенең арасы, ир белән хатынның, бала белән әтинең араларыбызның яхшыртуын теләсәк, җәмәгать, иң беренче чиратта Аллаһ белән үзебезнең араны, элемтәне яхшыртыйк. Шул вакытта кызыгыз да тыңлый башлый, хатыныгыз да тыңлый башлый, ирегез дә тыңлый башлый. Әтиең белән синең арада да элемтә яхшырачак. Бүгенге көндә күпме, мәсәлән, түрәләр киләләр, хәзрәт, олы малаем белән общий язык таба алмыйм. Сөйләшә алмыйм, нәрсә әйтсәм дә кире кага. Нервный, тыңламый. Шушы балага машина да алып бирдем, телефонын да алып бирдем, маш, йортын да алып бирдем, ләкин балам тыңламый, нишләргә, диеп. Андыйлар, җәмәгать, бүгенге көндә, миңа калса, без, беребезгә дә сер түгелдер. Ни өчен бүгенге көндә безнең балаларыбыз шулай? Ни өчен бүгенге көндә безнең хәләл җефетебез үзебезне тыңламый? Ни өчен бүген иребез хатынына карата шундый каты? Чөнки җәмәгать безнең иребезнең, хатыныбызның, балабызның йөрәге беләсезме кемнең кулында? Аллаһ кулында түгелме? Әгәр дә иреңне риза кыла алсын, риза кылырга теләсәң, хатыныңны, балаңны, туганнарыңны, әти-әниеңне иң беренче чиратта менә бу кагыйдәне җәмәгать үзегезгә язып алыгыз. Иң беренче чиратта без Аллаһ белән элемтәне яхшыртырга тиеш. Әгәр дә Алла белән элемтәне яшыртсак, калган бөтен проблемнарыбыз валлаһи үз урынына басачак. Шушы проблеманы хәл итмичә, безнең проблемаларыбыз хәл ителмәячәк. Ни өчен без укыйбыз хәдисләр, сәхабәләр турында? Укыйбыз табииннар турында. Аларның вакыйгаларын чагыштыра торган булсак, Алар тормышлары бүтәнчә булган. Ни өчен бүтәнчә булган? Чөнки алар, аларда якин булган Аллага карата. Ә бездә, бездә совсем бүтәнчә. Безнең динне аңлавыбыз безнең гомумән бүтәнчә. Без динне аңлыйбыз, безгә ничек выгодно. Без динне хәтим үзебезгә яраклаштырырга. Ничек миңа җайлы, мин шулай эшлим. Ничек пәйгамбәр әйткән, ничек Алла әйткән түгел, ә ничек миңа яхшы, ә ничек миңа җиңелрәк. Менә шуңа күрә без бүгенге көндә шундый дәрәҗәгә ирештек сез белән җәмәгать. Әгәр дә шушында килгән халык менә сез, хөрмәтле апалар, хөрмәтле абыйлар, Бу дөньяның вакытлы икәнен, вакытлыча икәнен аңласагыз, шул ук нисбәтән мин дә һәм сез дә без бу дөньяга икенче күз белән караган булыр идек, валлаһи. Валлаһи икенче күз белән караган булыр идек. Ләкин без бу дөньяда яшибез мәңгелек шикелле. Без бу дөньядан китмәс шикелле яшибез. Без бүгенге көндә хәтта шул ук Үзебезнең эшебезгә карый торган булсак та, безгә кеше рәнҗетү, кешегә авыр сүз әйтү, кешене кыерсыту, аның күңелен калдыру безгә бер нәрсә дә тормый. Безгә бер әйбер дә тормый. Ә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалары алар бүтәнчә иде. Алар кешене рәнҗетергә, аның күңелен калдырырга, анарга авыр сүз әйтергә алар куркалар иде улай бердән. Ни өчен? Чөнки мусульман кешене рәнҗетү Ул иртәгә аның җавабы бар. Иртәгә Алла каршында аның өчен җавап бирәсең. Менә шуңа күрә безнең аңлау белән аларның аңлаулары бүтән иде. Без Коръәнне ничек бүген аңлыйбыз һәм ничек алар аңлыйлар бүтәнчә иде. Хәтерлисезме? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм бер сәхабә турында әйтәдер, бу мәчетнең күгәрчене дип. Кем иде ул, беләсезме? Мәчетнең күгәрчене дип пәйгамбәребез әйтәдерие. Бер кеше хакында аның исеме кем? Әйтә аласызмы? Апалар. Абу Суфиян. Ни өчен беләсезме? Мәчеткә иң беренче килеп керәдерие. Һәм иң соңыннан чыгадыр ие. Ләкин Абу Суфиян баштан бит мусульман булмады. Ничәмә ел пәйгамбәребезгә каршы сугышты. Пәйгамбәребезгә пәйгамбәрлек килгәч, Абу Ләһәб Абу Җәһил, Абу Суфиян дошман иделәр. Пәйгамбәребезгә зур авырлыклар китерделәр. Иң иң зур авырлыкларны китерүчеләр шулар иде. Көннәре бер көнендә пәйгамбәребез Коръән укып утырган вакытында үзләренең җылы урыннарын калдырып, Пәйгамбәребезнең тәрәзәсе янына килеп, Абу Җәһил һәм Абу Суфиян Куранны тыңлыйлар иде. Шул вакыт бер-берсен күреп, син монда нишлә бирисең? Мин болай гына килдем. Юк, син болай гына килмәдең. Син бит Мухаммадны тыңларга килдең. Әйе, тыңларга килдем. Шундый матур Куран укый. Гаҗәеп сүзләр. Әгәр дә безне монда күрсәләр, икебезнең килгәнебезне, иртәгә бөтен гарәпләр исламны кабул итәчәкләр. Әйдә, бүтән монда килмибез. Ярый, сөйләштеләр. Икенче көне тагын шунда икесе күрештеләр. Аларны нәрсә китерә иде анда? Ничек уйлыйсыз? Аллаһ Тәгалә китерә иде. Шул пәйгамбәрнең Куранын тыңлар өчен үзләре мушрик, Көндез пәйгамбәрне сүгәләр иде, пәйгамбәрне кыйныйлар иде, пәйгамбәрнең өсләренә эчәкләрен түгеп йөргән Әбу Ләһәб белән Әбу Җәһил төннә килеп Мухаммәднең Коръәнен тыңлыйлар иде. Менә Коръән ничек үзгәртте кешеләрнең калебләрен. Абу Суфьян исламга килде. Абу Суфьян исламга килер алдыннан пәйгамбәребез әйтте, җәннәттә Мусульманнарның сәйиде була дигәч, сахабалар ачулары чыкты, әйттеләр, я Расулаллаһ, ул безгә шуның хәтле зарар күп китерә, ул безне үтерә, ул безне кылычлары белән күпме сахабаларын жарахатландырды. Ничек инде ул җәннәттә шундый булсын дигәч, пәйгамбәр күрерсез диде. Һәм көннәрнең бер көнендә Абу Суфиян исламны кабул итә. Һәм пәйгамбәр вәссәлам әйтә, мин сезгә әйтмәгән идемме ди. Менә ул җәннәттә мусульманнарның ди сәйиде булачак Абу Суфиян дип әйтте. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям ислам кешегә башлады. Ислам кешегә башлагач, гарәпләрнең иң байлары җыелып әйттеләр, Мухаммад ничек туктатабыз? Нишлибез? Көннән көн артып бара. Моны туктатырга кирәк. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллямны әйдәгез үтерәбез. Нинди начар эш? Кем үтерә? Шул мин үтерәм дип әйтүче кеше кем иде? Беләсезме? Умар радияллаһу анһу. Әле исламны кабул итмәгән Умар кылычын алып, гарәпләрдә әгәр дә көндез, күпә көндез кылычы чыккан икән үзенең теге Ничек әйтәләр, кабурам әле? Әйе, шуннан чыкканын күрсәләр, гарәпләрдә бу шундый күренеш иде, бу начар күренеш. Димәк, нәрсәдер урысча әйткәндә что-то не то. Гомәрнең шул кылычын күргәп, берсе әйтә, Гомәр, кая барасың ди. Мухаммәдне үтерергә барам ди. Нинди начар эшкә барасың? Ул аны тотып җиргә җыгып, буа башлагач, Син, ди, миңа тимә, ди, синең үзенең, ди, сеңлең дә исламны кабул итте бит, ди. Умар радиаллаху анху туп-туры үзенең сеңлесенең өенә бара. Ишекне шакыгач, кыз сеңлесе әйтә, бу шаку, ди, Гомарның шакуы, ди, буны Гомар шулай гына шакый, ди. Гомар ишекне килеп ача, Коръәнне өйрәнеп утыралар. Теге өйрәтеп утырган кеше кача, Умарның сеңлесенең кулында сүрәләр була, һәм Умар син исламны кабул иттеңме ди, тегесе әйтә әйе ди. Умар шундый ачу белән суга апасына, сеңлесенә һәм сеңлесе барып төшә, авызыннан кан китә. Умар аз гына йомшара канны күргәннән соң һәм әйтә, я Умар, син мине үтерсәң дә, мин Мухаммәднең диненнән кайтмыйм ди. Мин Мухаммәднең динендә калам ди. Шунда Умар радиаллаху анху әле исламны кабул итмәгән, җиргә утыра һәм әйтә, бир әле миңа ди, мин укыйм әле ди, нәрсә анда язылган ди. Һәм укый башлый, беләсезме нинди сүрә була? Таһа, менә игә кайткач, сезгә домашнее задание, игә кайткач, Таһа сүрәсен ачып, беренче 15 аятын укып карагыз әле.

Бәхет өчен иңдердек, ди. Укый, укый, укый, шушы берничә аяттан соң Муса галәйһиссәламнең вакыйгасы килә. Һәм әйтә, сиңа Мусаның кыйссасы, Мусаның вакыйгасын син ишеттеңме, ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Һәм Муса галәйһиссәлам Тур тавына баргач, без Мусага әйттек, я Муса, аяк киемнәреңне сал, син Тур тавында. Һәм Муса галәйһиссәлам үзенең гаиләсен беләс калдырган иде. Һәм әйтте, мин анда бер ут күрәм, шул утка барып килим әле, бәлки анда безгә ризык булыр, бәлки шуннан берәр биқабас, шуннан бер ут китерермен. Шунда баргач Муса алейхиссәләм, Аллаһ Тәгалә турыдан туры вә кәлламаллаһу Муса тәклима, турыдан туры Муса алейхиссәләм белән Аллаһ сөйләште. Һәм әйтте, я Муса, аяк киемеңне сал, бу тур тавында басып торасың, чиста урын. Һәм Муса алейхиссәләм аяк киемнәрен салып, һәм Аллаһ субханаһу ва тәгалә аның белән сөйләште. Вә нәхтартука дип әйтте, я Муса, мин сине пәйгамбәр итеп сайладым, диде. Шул аятьларны укыган вакытта Омар әйтә, Вә нәхтартука, мин сине пәйгамбәр итеп сайладым дигән Мусаның аятьларын Омар әйтә, миңа да шул аятьлар кагылышлы булды. Я Омар, сине караңгылыктан, сине күферлектән исламга кайтардым дигән аятларны үземә кабул иттем ди, җыладым ди, җиргә егылдым һәм пәйгамбәребезгә киттем ди. Пәйгамбәребезгә килдем һәм ишекне шакыдым. Я Умар, нигә килдең? Әшһәду алла илаһа иллаллаһ дип Умар исламны кабул итте. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Сахабалар әйтәләр, Умарны ишекне ачып, пәйгамбәребез аның якасыннан тотып, Күтәрде, ди, һәм Гомәрнең аяклары җиргә тими идрие, Пәйгамбәребез шундый көчле иде, Гомәрне күтәрде. Әгәр дә изгелек белән килгән булсаң, йә Гомәр, кер, әгәр дә изгелек белән килмәсәң, йә Гомәр, кит, ди, Пәйгамбәребез шул вакытны ул кәлимә әйтеп иманны китерде, иманга килде, ди. Анарга хәтле Пәйгамбәребез дога кылган иде, йә Раббым, Гомәр шикелле кешеләр белән исламны куәтләсәң иде, дип дога кылган иде, һәм Гомәр исламны кабул итте, Пәйгамбәребезнең догасы белән. Менә ул кая бәхет. Ә ни өчен бәхет? Чөнки алар аңладылар бу дөньяның вакытлыча икәнен. Бу дөньяның вакытлыча икән. Без әле бүген күбебез шуны хаман аңлый алмыйбыз. Иртәгә Аллаһ каршына кайтканнан соң без нәрсә белән кайтабыз? Менә бүген Нәдер авылында, Әлмәттә, башка шәһәрдә кая гына булмасын әйбит. Әгәр дә безгә үлем Әйтәләр икән безгә вафат булды шундый-шундый бер кеше дип. Җәмәгать үлемне үлгән кешене мәетне затып бара кабергә өч әйбер. Мәлүһу аның малы, аның гамәле, Аның семьясы. Шуның бересе генә аның белән кала, анда кала аның гамәле үзе белән, малы да кире кайта. Дөньясы да кире кайта. 40 ел бер мендәргә куеп биргән хатыны, бер мендәргә башын куеп биргән ире әйтми, хатыным белән бергә яшәгән идем 40 ел. Ул мине карады. Бер минутка булса да хатыным белән кабергә бер кергә кабергә кереп ятыйм әле дип берсе дә әйтми. Тиз генә каплап, җирләп кайтып китәләр, берсе дә анда калмый җәмәгать. Кайтып китәбез. Бер көн җылый, ике көн җылый, өч көн җылый, ярты елый, елый, аннан соң оныта. Хәтерлисезме, Умар радиаллаһу анһу бер вакыт нинди сүзләр белән мөрәҗәгать кылган иде? Кабергә барып. Бу тормыштан алган хакыйкат. Әгәр дә хәзрәт, юк, алай түгел, дөрес түгел дип әйтәсез икән, сезгә андый мөмкинчелек бар, әйтегез. Хәзрәт алай түгел дип. Умар радиаллаху анху кабергә барып беләсез нәрсә дип әйтте? Я әһләл кубур диде. Эй сез кабер әһелләре диде. Сезнең хатыннарыгыз бүтән ирләргә кияүгә чыкты. Ә сезнең йортларыгызда бүген бүтән ирләр яшиләр. Сезнең йоклаган постельларыгызда бүтән ирләр бүген йоклыйлар. Сезнең балаларыгыз шул бүтән ирләргә хезмәтче булып бушка, мәҗҗәнән дип әйтә, бушка эшлиләр ди. Сезнең балаларыгызны алар эшләтәләр ди. Рабочая сила дип әйтә, бушка дип әйтә. Әгәр дә бүген алай түгел дип әйтсәгез, әйтегез җәмәгать. Ул шулай. Менә ул хакыйкат. Менә бу истина, менә бу тормыш. Ире үлеп китте. Хатыны чыкты икенче кешегә кияүгә. Теге ират килеп керә моның өенә. Монда хуҗа була, монда яши, баллары белән теге иреннән калган машинасына да утырып йөри. Аның әйберләре белән дә куллана, аның йортында яши. Менә тормыш. Кеше яшәде, тырышты, эшләргә, иенә кайтарырга, кем беләндер талашып, сугышып, рәнҗетеп иенә ташыды, ташыды, ләкин үлде дә китте, бөтен әйберен калдырды. Җәмәгать, менә тормышның хакыйкате. Бүген менә монда, менә минем телефоным, менә монда бит. Мин әгәр дә аны бүген монда калдырсам, менә нәдерне чыгып китмичә, 5 минут узмыйча мин монда кире кайтам да әйтәм, телефон оныткам микән дип, артыннан киләм, ашыгып, ашыгып, чөнки миңа ул кирәк. Ләкин шундый бер көн килә, җәмәгать. Син бу дөньядан китәсең, Бөтен әйбереңне калдырасың, телефоны гына түгел. И иң кызыгы беләсезме нәрсәдә? Кире кайта алмыйсың. Бу телефон артыннан бәлки мин бүген кире кайтырмын. Ләкин шундый бер көн килә, Исмаил бу телефон артына кире әйләнеп кайта алмаячак. Һәм сез дә шулай ук. Дөньяны калдырасыз, балагызны калдырасыз, хатыныгызны калдырасыз, ирегезне калдырасыз, ләкин кире кайту юк. Менә син кылган гамәлләрең Ул синең белән бергә китә. Бер нәрсә дә алып кайта алмыйсың үзең белән. Менә шул көнгә ашыгырга. Мин сезгә вагазымның алдында әйткән идем, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сорагач, я Расулаллах, иң акыллы кеше кем дип, ул нәрсә дип җавап бирде? Үлемгә әзерләнү менә апаларның хәтерләре әйбәт. Үлемгә әзерләнү һәм үлемнән соң була торган әйбергә шулай әзерлек күрү җәмәгать. Мин сезгә бүген сынау хакында да әйткән идем, ләкин шундый бер кеше бар иде. Аның беренче баласы дөньяга килгәч, 2 яшендә вафат булды. Озак вакыт узмыйча аның хатыны балага узып, икенче баласы дөньяга килде. Ансы да вафат булды. Хә ике малай вафат. Һәм шушы ике малайдан соң Аллаһ Субханаху ва Тааля анарга бирде дүрт кыз. Беренче кызы үсте, 27 яшенә җиткәч, вафат булды. Икенче кызы әз генә үскәч, Ул да вафат булды. Өченче кызы кияүгә чыкты. Үзе балалы булды. Пәйгамбәребез оныгы дөньяга килде. Ул да вафат булды. Хә ике малай, өч кыз. Һәм Мария Аль-Кыбытидан пәйгамбәребезнең тагын бер баласы килгән иде дөньяга. Кемдер әйтте, бер риваятта 2,5 яшь, 1,5 яшь Ибраһим дигән улы, ул да вафат булды. Димәк, өч малай, өч кыз пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям үз куллары белән җирләде. Һәм Фатыйма кызы гына үзе вафат булганнан соң, ярты елдан соң әтисе хозурына ул да күчте. Шуңа күрә аның турында әбтәр дип әйттеләр, нәселе юк дип әйттеләр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның нәселе юк дип гарәпләр көлделәр. Ләкин пәйгамбәрбезнең бүген исеме Егерме дүрт сәгать дөньяның төрле почмакларында Мухаммад дигән исем тукталмады һәм тукталмаячак кыямәт көненә хәтле. Авырлыкның иң авыр чиккән кем иде? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Кайчан безгә әйтәләр, менә ул бит намаз укый, аның бит яулыгы да бар, аның бит сакалы да бар, ул бит шундый, әнигә анарга авырлык килә, әнигә аның йорты янды, әнигә аның Баласы белән шулай булды, әнигә фәлән булды, нигә фәсмәтән булды дип, безгә кайбер вакытны төрттермәкче булалар намаз укыган кешеләргә. Ләкин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләнең иң яраткан колы, иң яраткан колы Пәйгамбәргә алты баласын үз куллары белән җирләде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу нәрсәне аңлата? Димәк, авырлык килү мусульман кешесенә бу Аллаһ Тәгалә аны яратмый, аны оныткан дигән сүз түгел, ә бәлки кемгә күбрәк сынау килә, Аллаһ субханаһу ва тәгалә шул кешене күбрәк ярата. Шуның өчен сынау килә шул дәрәҗәдә, ни дәрәҗәдә синең иманың. Хөрмәтле абыйлар, хөрмәтле апалар, бер бәләкәй генә мәзәк. Хуҗа Шәнәз аны Хуҗа Насреддин турында. Шундый кеше булган дип. Хәтерлисезме шундый кешене? Аны хикаялары да бар әй бит. Бер вакыт чалбарын тегеп утырган вакытта энәсен югалта. Энәсен югалта да урамга чыгып эзли. Эзли, эзли, бер күршесе күрә, хуҗага әйтә, нәрсә булды, ди, ә менә энәмне югалткан идем, ди, эзлим әле, ди. Икенчесе килә, өченчесе килә, болар биш күрше хәзер эзлиләр. Бу инде энәне монда табырга инде вакыт, ләкин таба алмыйлар. Шуның арасыннан берсе әйтә, хуҗага әйтә, хуҗа Насреддинга, Без миндә менә бөтен җирне эзләп бетердек, син точно шушы урында чырып калдырдыңмы аны, ди. Юк, ди. Ә кая чырдың, ди. Мин аны өйдә, ди, чырдым, ди. Ә ник без алайса өйдән эзләмибез, ди. Хуҗа әйтә, ә өйдә бит караңгы, ди. Ә монда якты шуа күрә монда эзлибез, ди. Җәмәгать, бу сүзләремне нәрсә әйтәсем килә? Без бүген мәш килеп, бу дөнья артыннан шавып, туганны туган итмичә, Дусны дус итмичә, кардәшне кардәш итмичә, нәрсәләр генә шәп итмибез бу дөньяда һәм асылда эзлибез бәхет. Ләкин валлаһи бәхетне Аллаһ субханаһу ва тааля чырмаган шушы дингә. Һәм без ул бәхетне машиналарда, хатын-кызларда, иратларда, байлыкта, дәрәҗәдә, кайда гына без аны эзләсәк тә, любой врач, любой спортсмен, любой кеше кем генә ул булмасын, бөтенебез бүгенге көндә бәхетне эзлибез, ләкин бәхет диндә, җәмәгать. Әгәр дә диндә булсагыз, әгәр дә диндә булсак, динне дөрес итеп аңласак, иртә белән Азан булгач, намаз вакытына торып, бисмилләңне әйтеп, тәһарәтеңне алып, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм әйтә, иртәнге намазның ике рикагать сөннәте ди, бөтен дөньядагы булган байлыкка караганда да хәерлерәк дип әйтә. Шушы хәдисне аңласак иде. Әле намазга килмәгән, әле яулык кия алмаган, әле мәчетнең бусагасын атлап керә алмаган һәрбер ханымга, һәрбер ир-атка, валлаһи, мин сезгә телим шушы әйберне аңлавыгызны. Бәхет иллә дә мәгәр диндә. Башка юл белән без аны таба алмыйбыз. Бәхетне аның хакында күп сөйләдек, әйе бит. Ләкин җәмәгать Ничек кенә булмасын, әгәр дә бу дөньяга кеше мәңгелеккә килгән булса, бәлки намаз уку, ураза тоту, башка гамәлләрне кылмаса да булган буладыр. Ләкин барыбер без Алла каршына кайтабыз. Алла субханаһу ва тааляның алдына кайтканнан соң без җавап бирәбез. Менә шул көнгә без әзерләнергә тиеш. Һәм бүгенге шушы вагазымның ахырына якынлашып әйтәсем килә шулай берне, җәмәгать, без бүген Бәлки шундый бер вакытка килеп җиткәнбездер, гафу үтенә торган, гафу сорый торган чарага шундый көннәргә җиткәнбездер. Иң беренче мин әйтәсем килә, без Алла субханаһу ва тааладан гафу үтенергә тиеш. Без белә торып һәм белмичә күп гөнаһлар эшлибез. Шушы ишекләрне явып, фәрдәләрне кырып, караңгы бүлмәдә гөнаһ эшлибез. Ләкин шул син генә акчаган вакытта шул ишекнең астыннан сиңа хава кереп тора. Синең йөрәгең, синең үпкәләрең, синең бауырларың эшли, йөрәгең туктап калмый, нәфәсең бетми. Шул гынахны эшлисең. Беркем күрмәде дип шатланасың. Хатыным белмәде, ирем белмәде, күршем белмәде, балам белмәде, эштә начальнигым белмәде дип, нинди генә гөнаһ эшләсәң дә, син Алла субханаху ва тәгалә күреп тора. Һәм син аны беләсең, ләкин нәфсеңә бирелеп шул әйберне эшлисең. Алла субханаху ва тәгалә синең гөнаһ эшләгәнеңне күрә торып, йөрәгеңне бер секундка да туктатып куймады. Һәм Аллаһ Субханаһу ва шул гөнаһны эшләргә сиңа мөмкинчелек бирде. Һәм алай гына түгел, кыямәт көнендә Аллаһ Субханаһу ва Тааля сиңа әйтә, хәтерлисеңме, эй колым, син шул гөнаһны шунда эшләгән идең, шунда барган идең, шуны алган идең, шуны тоткан идең, шуны сөйләгән идең, сине беркем дә белмәдең. Белмәде. Син әйтәсең, әйе, я Раббым, әйе, бу шулай булды, әйе, шулай булды, әйе, шулай булды. Аллаһ Тәгалә әйтә, када сатартуһа, мин аны дөньяда Яшергән идем, ләкин мин аны бүген гафу итәм сиңа, дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Син шатлыгыңнан үзеңне кая куерга белмисең. Җәмәгать, Аллаһдан күп гафу үтеник, сырыйк. Төннәрен иребез йоклаганда, хатыныбыз йоклаганда, балаларыбыз йоклаганда торып ике рикагать намаз укып, я Раббым, кичер мине, гөнаһларым күп дип, бер-ике рикагать тәһәҗҗүд намазына торсак, шул ләззәтне, шул тәмне безгә беркем дә валлаһи бирә алмый. Шул тәмне әле сизеп күрмәгән кешеләр, сез сизеп карагыз шуны. Беркем күрмәгәндә, намазыгызны җәеп, утырып, күз яшьләре белән дога кылып карагыз, нинди күңелгә рәхәтлек килә. Һәм икенчесе, кемнән без гафу үтенергә тиеш, ул безнең әниебездер. Әниебез без төннәрен чыгып киткән вакытта юлларга, сәфәрләргә Күзе дә йомылмыйча, тәрәзәгә карап утырган бер вакытта, Кайчан улым кайтыр микән? Кайчан улым нитер микән? диеп, әниегез телефонны алып, улына шалтыраган вакытта улы теге грубо гына әйттереп сөйләшәсе килмичә әнисе белән мам, я сейчас не могу говорить диеп, Давай попозже дип, әнисен, әнисенең йөрәге урында түгел, хаман баласы кайгырта, ләкин шушы әниләре картаеп, чәчләре агарып, шушы балам кайча мине килеп бер кочаклар микән, берәр тапкыр булса да мине яратыр микән, берәр тапкыр булса да мине үбер микән диеп хыялланып биргән бер вакытта әнисе дөньядан китеп бара. Шулай ук без гафу үтенергә тиеш тә җәмәгать әтиләребездән. Әтиләребез бүгенге көндә Үзләренә авыр булса да, эшчендә күпме генә анарга авырлык китерсәләр дә, шушы балам диеп, шушы балам, әгәр дә эшемнән китсәм, бу баламны кем карый диеп, бу кызларымны кем карый диеп, сүзгә дә, шушы унижениеларга да түзеп биргән әтисе, бәлки ул иләнмәгән булса, балалары булмаган булса, ул эштә ул хезмәт итмәс иде. Ул күптән аннан киткән булыр иде. Ләкин шул балаларын кайгыртып, бөтен әйбергә түзеп биргән әтиләребездән Үзләренә шул бер аяк кием алып, бер костюм алып, гомер буе шуны киеп, ләкин балаларына яңадан-яңа аяк кием, яңадан-яңа костюмнар алып биргән бер заманда, бер әтисенә җылы сүз әйтә алмаган, Әтием, сиңа рәхмәт, дип әйтә алмаган, мән ләм яшкури нәс вә ләм яшкури лә, кем дә кем Аллага, бәндәгә рәхмәт әйтмәгән, үзенең Раббысына бервакытта рәхмәт әйтмәс, ди. Җәмәгать, бәлки үзебезнең балабыздан, кызыбыздан гафу үтенергә вакыттыр инде. Без бүген шушы телефоннарның битләренә карап, шушы телефонның битләренә карап, кичләрен утырып, телефон белән утырып бүгенге көндә балабыз тәртипсез, әдәпсез булып бара. Шушы телефонга карый-карый балабызның әдәбен, балабызның тәртибен, балабызның Куранын, балабызның мәктәбен, балабызның динлеген тикшергә без вакытыбыз юк. Чөнки әти буларак шушы телефон белән без мавыгып киттек бүген. Җәмәгать, бәлки бүген үзебезнең остазларыбыз бар, кайсы остазларыбыздан без берәр булса да аларга рәхмәт әйтергә. Хәтерлисеңме, син мине өйрәткән идең мәктәптә, син мине өйрәткән идең Коръәнгә, син мине өйрәткән идең хәдисләр дип, укытучыбызга бер тапкыр без рәхмәт әйтергә бәлки вакыттыр. Бәлки вакыттыр безнең дусларыбызга Без бит белмибез, кайчан без китәбез бу дөньядан. Дусларыбыз безне изгелеккә, дусларыбызның хакларын түли алмадык, дусларыбызга дусларча була алмадык. Кайчандыр ул миңа ярдәм итте, ә миннән ярдәм сораган вакытта мин юк дип әйттем анарга. Бәлки алардан Бәлки урамда йөргән вакытта бер-беребезне рәнҗеткәнбездер. Бәлки без мусульман буларак бер-беребезне рәнҗеткәнбездер, бер-беребездән гафу үтеник. Шуның өчен хөрмәтле дин кардәшләрем, бу дөнья вакытлыча. Бу дөнья китә дә бара, ләкин иртәгә Алла каршына барыбыз да килеп басабыз. Шуның өчен, хөрмәтле абыйлар, хөрмәтле апалар, мин бик ышанасым килә. Иншалла, менә шушы әйткән вәгазьләрем ул иң беренче минем үземнең өчен һәм сезнең өчен. Әгәр дә вәгазьләремдә кимчелекләр, әгәр дә ниндидер каты урыннар булган булса, гафу итегез. Алла субханаһу ва тааля барыбызны да иртәгә, ничек менә бу биналарда җыйган шикелле, иртәгә Фирдәүс дәрәҗәле җәннәтләрдә Раббым җыйса иде. Алла субханаһу ва тааля Кайгылар, кайсыларыгызның бурычларыгыз бардыр, кайсыларыгызның гаилә кайгылары бардыр, кайсыларыгызның балаларыгыз бүгенге көндә төрле-төрле сугыш җирләренә киткәндер, кемнәрнең балалары анда исән-имин кайтуларына Аллаһ тәүфик бирсен. Аллаһ субханаһу ва тааля кайгыларыбызны, хәсрәтләребезне үзе хәл итсен. Аллаһ субханаһу ва тааля бер-беребезне аңлап, чын хакыйкый мусульман булып яшәргә Аллаһ үзе тәүфик бирсә иде. Һәм менә шу биналарны кемнәр безгә бүген бирделәр? Кемнәр шушындый җылы, шундый якты биналарда безнең утыруыбызга сәбәпче булдылар. Аллаһ аларга үзләренә уйламаган җирләрдән хәләл һәм мул ризыклар белән Аллаһ үзе кайтарса иде. Хөрмәтле апалар, валлаһи, барыгызны да Аллаһ ризалыгы өчен яратам. Шулай ук абыйлар, шулай ук иратлар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да хатын кызлар белән дәрес үткәрә дирие. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аларның сорауларына күп җаваплар бирә иде. Ләкин ахырыннан гына әйтәсем килә, хатын кызларның күңелләрен төшереп түгел, Ә бәлки пәйгамбәребез әйткән иде, бу минем сүзләрем түгел, хатын-кызларны мин күбрәк күрдем җәһәннәмдә, шуңа күрә, эй хатын-кызлар, күбрәк садака бирегез, дип пәйгамбәребез сәлам әйткәч, бер хатын-кыз торып сорады, я Расул Аллаһ, ә ни өчен безне күбрәк җәһәннәмдә күрдегез, дигәч, әллә без көферлек кылабызмы, дигәч, әйе, көферлек кыласыз, диде, ләкин Аллаһ Тәләгә түгел, диде, ә үзегезнең ирләрегезгә, дип әйтте. Үзегезнең ирләрегез тавып килгән малга сез риза түгел, ирләрегез тапкан

Әгәр дә бер ир-ат хатын-кызны хөрмәтләмәсә, хатын-кызны җәберләсә, хатын-кызның хакларын хакламаса, Пәйгамбәребез әйтә, димәк, ул ир-ат үз-үзен хур итте, ди. Һәм аннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә, дәвамында литаскуну иләйһә. Ир-атлар ди, иләренә кайтканнан соң хатын-кызларында тынычлык тапсыннар дип әйтә. Хатын-кызларны яраттык, иләренә кайтканнан соң Өйләрендә, хатын-кызларында, үзләренең хатыннарында тынычлык табыр өчен дип әйтә. Һәм аятның өченче өлешендә Аллаһ Тәгалә әйтә, "Вә җәгәлә бәйнәкум мәвәддәтә вә рахмә" дип әйтә. Без ди урнаштырдык сезнең арагызга мәхәббәт. Ир белән хатын арасында. Ни өчен бүген 10 ел, 15 ел, 20 ел яшәгәннән соң хатын әйтә, мин сине яратмыйм ди. Ир әйтә, мин сине яратмыйм дип әйтә. Ни өчен? Кичә алар яраталар иде берсе-берсен. Ә нигә бүген яратмыйлар алар? Ә нинди проблем килеп чыкты? Ә бит кичә генә ярата идегез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, сезнең ди, ирләрегезнең дә, хатыннарыгызның да мәхәббәтләре, аларның йөрәкләре минем кулымда. Ничек мин аны телим, мин аны шулай борып куям дип әйтә. Хәтерлисезме, вагазымның алдында әйткән идем, әгәр дә бәхетле булуыбыз теләсәк, Без Алла белән арабызны, элемтәбезне яхшыртыйк, шул вакыт безнең гаиләдә элемтәләребез яхшы була. Кызганыч, бүгенге көндә талак, бүгенге көндәге развод, бүгенге көндәге ир белән хатынның аерылулары җәмәгать бик күп, бик күп. Шуның өчен, шуның өчен ни өчен әйтәм, менә шушындый әйберләрнең булмавы өчен, шушындый гаиләдәге проблемнар булмас өчен иң беренче без дини Тышкы рәвешебез генә түгел, киемебез генә түгел, яулыгыбыз гына түгел, сакалыбыз гына түгел, чапаныбыз гына түгел, түбәтәебез генә түгел. Менә мондагы әйберне төзәтик. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, кешенең тәнендә бер кисәк ит бар ди. Әгәр дә ул кисәк ит сәламәт булса, аның тәле сәламәт. Әгәр дә ул кисәк ит чирле булса, аның тәне

Калеб белән килсә ди. Шуңа күрә сәламәт калеб ул нәрсә? Аның эчендә алдау юк. Аның эчендә хөсетлек юк. Аның эчендә гайбәт юк. Аның эчендә нәмимә юк. Яши торган дөньяларыбыз тыныч, дөньяларыбыз сәламәт. Сугыш афәтләреннән Аллаһ имин кылсын. Еракка барасы юк. Төрле төрле дөнья дөньяның төрле почмакларында каядыр сугыш, каядыр ачлык, каядыр афәт. Ә без сезнең белән бүген иртә белән уянабыз. Өстебездән самолетлар очып йөрми, ризыкларыбыз бар, тәнебез сәламәт. Теге әйтәләр бит, симезлекне мал гына күтәрә диеп. Шуңа күрә шул симезлеккә чиди алмыйча гына кайсы вакытны проблемнар ясап йөрибез үзебезгә үзебез. Ә болай калган әйбер барысы да альхамдулилла яхшы. Шуның өчен Аллаһ субханаһу ва тааляның биргән ни'мәтләренә шөкер итеп яшәргә Аллаһ насыйп итсен. Шушы Мәчетләрдә һәрвакыт тынычлык, биш вакыт намазлар укып, бердәм булып, бергә булып һәм бу авылда гына түгел, Әлмәт халкына мәдрәсәләребезне бүген торгызып, әлхәмдүлилләһ, бүген егетләребез, кызларыбыз, мәдрәсәләребез әкрен генә аякка басып килә. Шушы Нур мәктәбе, кызлар мәдрәсәсе, егетләр мәдрәсәсе һәрвакыт эшләп, Һәрвакыт исламга, дингә файда китерә торган хәерле бер биналардан, хәерле бер чыганаклардан, хәерле бер үзәкләрдән булса иде. Сезнең монда өлешегез күп. Бу өлешләр нинди сезнең яктан? Сезнең яктан илле дә мәгәр бер үтенечем генә бар, дога кылыгыз. Иншалла, без бит белмибез арабызда кемнәр бар. Бәлки арабызда шундый Аллага якын бәндәләр бардыр. Дога кылыгыз, шушы мусульманнарның бердәмлеге өчен, шушы мәдрәсәләр өчен, шушы халкыбыз өчен һәм инде